Wel, helo yna, Mrs John, chi'n orig? Shwmae, O, da chi'n iawn? Sut wyt ti? Wyt ti'n iawn? Da iawn. O, wel, mae'r gwin coch yn llifo'n fan hyn. Ho, ho, ho, ho, ho. A pwy sy'n eistedd ar y to, ar bwys y simddelawr? Sean y

Noswaith dda a croeso i chi gyd yma i Ganolfan yr Egin ar gyfer Siwmai Dolig! A croeso hefyd, welcome, bienvenue, i pawb arall sy'n gwylio ar-lein o bob congol o'r byd. Da ni wrth yn boddach ych bod chi wedi gallu ymuno hefo ni heno 'ma. A wel, Mae hi'n mynd i fod yn gracar o noson i chi heno 'ma. Mae gynnon ni lwyth o artistiaid a gwledd o adloniant ar 'ych cyfar chi heno 'ma. A mi fydd 'na ambell i berson yn dod atoch chi ac yn cropian i fyny bob yna ac yn y man, so cofiwch chi i ddeud helo wrthyn nhw, iawn? O rwan ta, mae'n siŵr bod chi'n meddwl pam bod gogleddwr fel fi yn cyflwyno sioe yn Sir Gar. Wel, dwi di bod yma yn byw ers bum mlynedd bellach, byw yma, yndw, a mi eis i hefyd i'r coleg ar hyd y ffordd am dair mlynedd. Do, tad, yn astudio perfformio fan hyn. Ia wir, Chan. Ia, Ond rŵan ta, nesa 'ma, mae gynnon ni fand ifanc arbennig yma o Sir Gâr, o Gyffredin. Maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed drwy'r flwyddyn, yn perfformio ar draws y sir mewn gigiau gwahanol, maen nhw wedi bod yn cystadlu yn frwydr y bandiau sŵn Sir Gâr, a maen nhw'n fwy diweddar wedi recordio'u fideo cerddoriaeth cynta' fel rhan o sianel deledu Shwmae Sir Gâr ar gyfer eu sengl newydd Dyddiau gorau. Ond heno 'ma. Yn canu fersiwn nhw o'r glasur Santa Cariad, rhowch groeso cynnes iawn i Utopia!

Wel, am berfformiad gan Utopia. Mae'n wych i gweld dalent mor ifanc. Dwi 'di ymuno fan hyn gyda Helen, a beth yw dy enw ti? Ilan Rhun. Ilan Rhun, ti'n edrych yn ffantastig heno, fi'n licio dy wallt. Des- n- nes di'r wallt dy hunan? Do. Yn iwso beth? Hairspray a shampoo. Hairspray a shampoo, fi'n licio fe. Nawr te, ni newid clywed y gân Santa Cariad yn gofyn am pob math o beth am Santa. Beth byddet ti'n gofyn o am Santa blwyddyn hyn? Tractor sy'n cael mwg. Tractor sy'n cael mwg? Ti'n ffarmwr? No. Na? Mae dy ci'n byw ar ffarm. Mae dy ci'n byw ar ffarm. Ti'n helpu dy ci ar y ffarm? Ydw. Yn ei beth? Beth ti'n neud? Mynd ar y quad bike. Waw, craici Moses, da iawn ti! Diolch yn fawr am y sgwrs fach na. Nawr te, ni'n cyflwyno nawr wyneb eitha gyfarwydd i ni gyd, nath i ennill Can i Gymru blwyddyn ma, a ar ôl ennill, Mae hi 'di mynd, mae hi 'di mynd o nerth i nerth, mae hi hyd yn oed wedi gadael ei swydd fel athrawes i bod yn gerddwr llawn amser, felly yn canu ei gân gwreiddiol, rhowch groeso cynnes plîs i Sara Davies! Pam wyt ti'n meddwl bod fy nghalon i?

Na, na, na, na. Wel, chi arbennig, de. Da iawn, Sara. Tyd ato fi fan hyn i ni gael rhyw sgwrs bach. I chdi gael dy anadl yn ôl y gan yna. Wel, dyna chdi berfformiad anhygoel. Sut ti'n teimlo ar ôl hwnna? Bach mwy relaxed rwan, dwi'n meddwl. Mae di... Mae'r peth cyntaf di wneud, felly gobeithio athon iawn. Ia, yeah, do, mi ath o'n dda iawn, chwarae teg i chdi, da iawn. Ond rwan, deutha ni, ti wedi cael blwyddyn arbennig ers can i Gymru, do, ti wedi bod yn teithio ym mhob man, a just rhoi sboniad bach i ni o'r flwyddyn ti wedi cael hyd yma. Wel, Dwi wastad 'di bod eisiau mynd a wneud y canu, ond dwi'n meddwl bod mynd am Cân Gymru ac ennill Cân Gymru 'di caniatáu i fi fynd a gadael y swydd, which, swn i, swn i, twed, o'n i'm yn meddwl bysa fi byth yn gorfod gadael y ddysgu. Ond yn cefn yn meddwl i, o'n i yn gobeithio swn i'n gallu mynd a canu rhywbryd, felly Dwi jyst yn ddiolchgar iawn i'r pobl sydd wedi pleidleisio ar y noson a sydd wedi cefnogi fi ers hwnna a sydd wedi um, dal i wrando a sydd dal yn dweud heddiw bod nhw'n mwynhau'r gan. Felly mae'n wedi, mae'n special i fi bod pobl yn gwerthfawrogi beth dwi wedi greu, felly mm. a bydd mae taith. Digreu, so. Ie, ie, yn union. A dyna, dyna oedd yng nghwestiwn nesau i. Sut ti'n teimlo bod pobl a'r cyhoedd a pawb yn y gynulleidfa fan hyn, pan maen nhw'n clywed y gan yna, clywed geiriau chdi a dy daid mewn ffordd, sut ti'n teimlo yn gwybod bod pobl yn mwynhau'r gan gymaint? O, mae mor special, achos dwi'n, dwi wedi dechrau canu caneuon eraill mewn gigs a bethau, di pobl ddim yn nabod y caneuon yna eto, felly er bod fi'n mwynhau ac yn cael to, gwefr o bod nhw'n mwynhau'r caneuon, Dio'm yn cyffwrdd nhw eto achos bo' fi heb ryddhau rhan, rhan fwya ohonyn nhw eto, ond ma' hwnna'n un sydd 'di bod allan am sbel rwan, ma' pobl 'di gwrando arno fo, ma' pobl 'di, t'wod, ma' nhw 'di neud rhyw connections eu hunain i'r gân a ma' nhw'n, t'wod, yn uniaethu mewn ffordd eu hunain iddo fo, felly, ie, ma' o'n Mae'n amazing. Wel da iawn, diolch yn fawr, fyddwn ni'n clywed mwy gyda chdi nes ymlaen. Ond rwan ta, da ni'n mynd at y band nesa. A mae'n anodd meddwl, dyd y gwir, bod yna bum mlynedd wedi mynd ers i'r band yma ffrwydro ar y sîn roc a rôl yma yng Nghymru. Maen nhw'n bedwar o gerddorion proffesiynol yn troi llaw at gerddoriaeth arbennig O rwan yn canu i fersiwn nhw o Nos Wener, rhowch groeso i Pwdin Reis!

Fi'n dwlu i'r can 'na. Sôn amdano vibe da. Mae nos Wener heno a fi 'di cw- fi 'di ymuno fan hyn gyda... Gruffydd Owen. Neis i cwrdd â ti Gruffydd. Fi 'di gwel' un glasid o win fi'n credu ar dy ford ti. Dyfe dy glasid di yw e? Un fi yw e, ie. Ti'n barod i mynd mas mas? Na, fi'n dreifo. o, oh, wel... Ti'n teimlo fel bod digon o parti mae hyn oedd o? Ynddo, bynant. Digon o parti, neis iawn. Wel, fi'n lyco dy, dy siwmper ti. Ti'n teimlo'n eitha festif, fyd? Wel, oedd yn lot o ddewis dy fi. Dyna fai dweud bod rhaid i fi wisgo eto. Mae rhaid gwisgo lan adeg nadolig. Ti ddim yn un am sparkles? Dim rili, na. Not, not your vibe? Na, oedd Sara yn, eith- yn edrych yn ffantastig yn ei sbarcl ti, ond dim ffroc pinc is not your, not your thing? Na, na, na. Fine. Strangely enough, dy fe? Ie. Wel, gweitha fi de, beth yw dy hoff beth amdano'r diwrnod Nadolig, os taw ddim y sbarcls yw e? Um, o, chwarae da, bachgen bach, Noah. So, fel arfer, ni'n neud Lego dydd Sadwrn, yy dydd Nadolig. Joio, fi'n dwlo, fi'n dwlu neud Lego neu unrhyw, unrhyw fath o, t'mod, adeiladu. Mae'n dwlu, so, ma' dyna'r diwrnod. So, cyn y dydd, cyn y Nadolig, a dwi'n chware Lego. Joio, joio mas draw ychan. Wel, mwynhewch eich diwrnod. Fi'n mynd i paso nôl nawr i Gruff a ma' fe'n mynd i cyflwyno cân arall i ni. Wel, diolch yn fawr iawn, ia, dwi dal yn dod drost y gân 'Mas Mas', na, dwi'n gwbod bo' 'na Fore yn fwncw'n barod i fynd mas, mas dwi'n siŵr. Ond um, ia, mae'r gan nesaf yma yn gan arbennig iawn. Mae hi'n glasur yma yng Nghymru. A di'r dolyg wir ddim wedi taro tan mod i'n clywed y gan yma. A mae gen i bleser o hymuno yn ôl ar y llwyfan hefo Sara i berfformio hon. Mae hon yn un o glasuron Cymru. Uh, dyma un seren gan Delwyn Siôn.

Oedd yn bwysig i Diolch yn fawr iawn. Diolch, Sara. Um, gobeithio nes di fwynhau honna gymaint a nes i fwynhau hi. A rwan ta, o un seren Y seren fach arall, a fyddwn ni gyd yn gyfarwydd iawn hefo'r ferch bach yma yn ystod Steddfod yr Urdd eleni. Daeth Ruby Davies i'r amlwg pan oedd hi'n cystadlu yn um, llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 5 a 6. A dyma hi rwan, the best in Wales, yn rhoi thips Nadolig i ni gyd. Helo! Ruby Rhys Davies ydw i, a dyma fy top tips Nadolig. Nawr te, yn gyntaf, sequins! Gwisa beth wyt ti'n dewis, ond heb os nac yn ebai, fe ddylai sequins gael ei gwisgo am Senedolig, a dylai pawb wisgo y claslusau Pat Butcher gorau hefyd. Yn ail, os wyt ti'n deffo ganol nos, Os ac yn sylwi bod Santa wedi dod, paid â chodi, gwrando ar dy rieni a cer nôl i gasglu. Mae plant sy'n casglu mlaen yn cael mwy o anrhegion. Rhif tri, Gwna'n siwr dy fod yn ymuno mewn pob cyfle i ganu a dawnsio, rockin' around the Christmas tree, i orwedd mewn prysed a physefin i Mariah Carey, all I want for Christmas. Mas i'r U! Pedwar, paid â phoeni os nad yw'r Sant yn dod â phopeth. Cer nôl i'r ysgol, gweithio'n galed, ennill swydd arbennig, a cer i siopa a brynu fe gyd i ti dy hun. Rhif pump, dangosa gymaint wyt ti'n caru dy ffrindiau a dy teulu, a meddylia am sypreis bach neis gyfer un person fydd ddim yn ei ddisgwyl o gwbl. Nadolig hyfryd pawb, a llawer o gariad atoch i gyd. Mwah! Wel, ymddiheuriadau am y sgrin yn fan hyn, ond dwi wir wedi joio clywed tips Nadolig Rubin fanna, a yn amffodus dwi wedi anghofio yn nhwys dlysau Pat Butcher hyn o'ma. Ond uh, mi fydda i'n siŵr o fod yn gwisgo nhw diwrnod y Nadolig. O rwan ta, Mae stori'r geni yn eitha amlwg i ni gyd a 'da ni gyd yn gyfarwydd ohoni ac yym ia mae'n stori o ramant ac yn uh, eitha emosiynol dweud y gwir ac ydych chi'n gwybod y ffaith bod Mair a Joseph di mynd ar gefn asyn i chwilio am rywle i eni'r baban Iesu Mae ddipyn bach gwahanol dyddia yma, dydy? Mae pawb yn mynd, wel mae Steff yn mynd i Sbyty Glan Gwili yn y Tesla dyddia yma. Um, so ia, dipyn bach gwahanol i dyddia yma. Ond rwan, da ni'n mynd yn fyw i Bethlehem, a nac i, dim Bethlehem Judea, ond Bethlehem Llandeilo. A helo, deulu'r Rhywsys, dwi'n gobeithio bod chi yna ar y sgrin yn rhywle. Da chi'n nghlywed i? Ydyn. Helo. O, da chi'n nghlywed i. Na ni, da chi gyd yn iawn de? Ydyn, diolch. Wel, da ni ddim yn eich gweld chi ar hyn o bryd, ond uh, dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau y noson. Ydyn, ni'n gweld chi. O, wel, mae pawb eisiau ngweld i, dydyn? Eh? Wel, um, Na ni ddim yn gwybod yn iawn beth sy'n mynd ymlaen hefo'r uh, technoleg ar hyn o bryd, ond na i jyst siarad hefo chi. Um, da chi uh, yn brysur adeg yma'r flwyddyn yn amlwg yn paratoi fel pob un teulu arall, ac um, dwi'n gwybod bod y plant yna, Faith, Noah a Morgan, da chi gyd yn edrych ymlaen ar gyfer y Nadolig? Ydyn. Da iawn, da iawn. Fel un côr mawr ym Methlehem, dydyn, yn deud, yndyn, efo'i gilydd. Wel, rwan, dudwch i mi, Faith, be ti'n obeithio gael gin Siôn Corn flwyddyn yma? Helmed i'r beic, surprise watch, socks a loom bands. Loom bands, o, ocê. Ie, exciting. Ges i loom bands blwyddyn dwytha gin Siôn Corn hefyd. Do, di joio nhw, chwarae teg. Ond dwi'm di gwisgo nhw heno, chwaith. Um, a rwan ta, mam, dwi'n clywed bod chi wedi cael gwobr arbennig iawn dolyg yma. Uh, Wel, dolyg yma flwyddyn yma, dwi'n feddwl. Uh, da chi di ennill Dairy Farmer of the Year, os dwi'n iawn, yn dydw? Do, do, gaethon ni rhywfaint o Meloni Llundain ym mis Hydref a wnaethon ni ennill y Dairy Farmer of the Year gyda'r Farmers Weekly. Wel, 'na chi, arbennig. A sut 'dach chi 'di bod yn dathlu? Dwi'n siŵr bod 'na lot o ddathlu 'di bod yn y tŷ acw, yn does? Oes, mae lot o bobl wedi bod yn galw, yym, ffôn cols, hala ll- hala cardiau, so na, ie, cym- yr yym gefnogaeth ni 'di gael yn yn dda iawn. O, da iawn. A dydwch chi mi, ydy'r plant yn helpu lot allan ar y ffarm? Odyn, maen nhw'n joio helpu, odyn. Bach o hassle weithiau cael nhw mynd i'r ysgol os maen nhw mas yn eu wellies, ond na, mae pawb yn joio. O, 'na ni. Wel, blantos, dwi'n gobeithio bod chi'n mynd i edrych ymlaen at y Nadolig, a gobeithio ddaw Siôn Corn a phob dim

Diolch yn fawr, hwyl fawr i Llawen! A rwan ta, cân bach arall gynna fi rwan. A mae hon yn gân mae'n siŵr bod lot fawr iawn ohonoch chi ddim wedi chlywed erioed o blaen, gan bod hi'n gân mewn iaith sydd bellach ddim yn bodoli, sydd ddim yn cael ei siarad yn unlla. Mae yna ambell i air yma ac yn y man, ond iaith Norn ydy hi, iaith sydd fyny yn Ynysoedd y Shetlands, a glywis i'r gân yma ar albym diweddaraf un o fy arwyr i, Bryn Terfel, a mae'n gân arbennig iawn, a gweddi i'r môr ydy hi, pan oedd y llongwyr a'r pysgotwyr yn mynd allan ac yn rhwyfo ar y môr oedden nhw'n gweddio i'r môr ac i'r tywydd bod nhw'n mynd i gael tywydd da, a dyna ydy y gân yma, felly

Yym, ond wna i ddim esbonio gormod am yr her a'r gystadleuaeth. Wneith Gruffydd Wyn sôn am y cyfan oll unwaith mae fe 'di cyrraedd y bar yma. Yym, fi'n wyndran... O! Yn ei apron hefyd. Wel, dwi 'di cyrraedd yn fy apron. Ffedog. Ffedog, sori, Sara. Ia, iawn. Ia, gog ydi hynna, ia. Wel, wir Dduw, mae 'na pigs in blancets, soch mewn sach, sochau mewn sachau yn fan hyn. Rwan ta, be da ni'n mynd i wneud? Dwi'n meddwl bod ni'n fod i wneud rhyw fath... Pardon? Mae rhaid i ti fita nhw gyd. Ocê, iawn, so sialens da ni'n neud fan hyn, faint o sochau mewn sachau allwn ni fyta mewn 30 eiliad? Ti'n barod, Tara? Ydw. Na ni, dwi'm yn meddwl mod i erioed 'di gweld gymaint o sausage mewn un lle yn y mwyd o blaen. Ond ma' ni, nawn ni roi go ni rwan, ia? Na'i jyst rhoid y meicroffon 'ma lawr fan hyn rwan, amdani de.

Ond anyway, da ni'n mynd am egwyl fach rwan, so cerwch chi i gael tu bach, bach, bach o ddiod, bach o fince pei, top up, rhywbeth, a nawn ni gario ymlaen byta'r pigs in blankets ma. Welwn i chi gyd wedyn.

Wel, da iawn, da iawn, ardderchog, na chi ffordd o gychwyn yr ail hanner, yn de, da iawn chi. Wel, mae Betsan wedi ymuno hefo fi fama. Nes ti fwynhau hynna, Betsan? O, oh, joio mas draw. Mae canu byw, canu cerddoriaeth byw i'r gorau, nag efe? O, oh, yn sicr, yn sicr. A sôn am ganu, da chi wedi cael blwyddyn eitha prysur blwyddyn yma. Um, rho grynhoiad bach i ni o sut flwyddyn da chi wedi cael. O, ni wedi cael blwyddyn ffantastig o gigo a um, recordo a er gig gorau gatho ni lenni oedd yn y steddfod achos oedd hi'n uh, dw'r tro cyntaf ni ware yn y steddfod a ni yn y tŷ gwerin a ni ar y llwyfan yn dechrau yn meddwl o os yna pobl yn mynd i ddod i weld ni a peth nesaf dath ton o gynulleidfa a llenwi'r tŷ gwerin a jyst ath pawb yn wyllt a oedd e'n ffantastig. Egni da. O, da iawn, sy'm byd gwell na cynulleidfa llawn a pawb yn joio ac yy, ia, na, da iawn chi. O, rwan ta, dwi wedi mi, mae di bod yn, dwi wedi bod yn meddwl am y peth, ond pam pwdin reis? Wel, mae yna dou reswm. Mae yna linell yn un o caneuon ni yn gweud, neis fel pwdin reis. Oce. Oce, so ni'n licio hwnna. A wedyn, um, pan o'n i'n mynd i tîm am gi, pan o'n i'n fach, oedd ei thi hi fel, O, rhywbeth mas o'r 50au, ddim wedi newid lot. So, a fi'n cwcan pwdin reis yn y Rayburn. Ooh. A ni'n meddwl, o, oh, mae'n anodyddiadol iawn. So, ni'n meddwl, fydde pwdin reis yn gret fel enw fel band wedyn. O, oh, ie, yeah, wel, na, allan o beth mor syml, de. Mae'n arbennig. A oedd y nain i, mam gu, ffordd hyn, yn arfer coginio pwdin reis ac oedd hi'n rhoi nutmeg ar y top. Mm. Ac oedd o'n crasu. Oedd o'n byd gwell na'r croen i crasu ar y top. Mae rhai bobl ddim yn cyn ar y croen. Ti'n licio croen? Fi'n licio croen, o dw. Da iawn, da iawn. O rwan ta, ti hefyd yn performio ar ben dy hun, um, a ti newydd ryddhau sengl newydd allan heddiw. Ie, yeah, so mae'n ddiwrnod special iawn heddi, lle can i'n byw gyda Puddin Reis, a mae hedd i'r byd mas i fi heddi, so ewch i wrando ar y gan, ond dim nawr, ar ôl y gyngerdd. Yn sicr ar ôl y gyngerdd, chos mae yna fwy ar y ffordd yma'n hyn rwan, a dwi'n mynd i basio'r awena at Sara Davies ar y llwyfan.

geiriau ar gyfer sawl can dwi wedi um, cyfansoddi'n ddiweddar, ond yr un chi'n nabod fwyaf fydd ti. Um, a dyma oedd ffordd fi o ddelio efo'r peth, ac oedd y gweinidog yn dweud ar bore angla taid, nath Robin Goch ddod at syl y ffenest, ac ers hwnna, well, oedd hi'n dweud bod, bod hwnna'n arwydd o bod um, bod o'n watsio droston ni a bod o'n neud yn siŵr bod ni'n iawn. Felly, ers hwnna, dwi wedi cael dechrau'r obsesiwn bach efo Robin Goch, a hefyd dwi wedi sgwennu'r gan. Felly, um, gobeithio na chi fwynhau hi. Thank you.

Di ddim yn barti heb ddod i'r bar, nadi, a dwi yn fan hyn rwan hefo Meg, a mae Meg yn mynd i fod yn dangos i ni sut mae gwneud cocktail. O rwan ta Meg, ti'n iawn? Ydw, fi'n iawn, diolch, sut i ti? Wel, dwi'n barod am goctail bach de, dwi'n i'm amdano chdi. So rwan ta, deutha fi, be ydy'r cocktail ma, a be ti'n rhoi dyno fo, sut mae'n mynd ati i wneud o? Felly, enw'r cocktail ydy Sean Cornapolitan. Um, Dyna'r enw des i lan gyda fe um, heddi ar ôl medd meddwl trwy'r dydd am y peth, i fod yn onest. Felly, um, yeah, dyna'r enw'r cocktail. Enw da iawn. A i fod yn onest, dim cocktail yw e, fwy o spritzer, i fod yn hollol onest efo ti. Mae sydd gyda ni, Prosecco a bach o ffrwythfyd. Oce, okay, na ni. Wel, dangos i ni sy'n mae gwneud e. So ti'n rhoi Un. Fi wedi rhoi'r ia yn y gwydryn yn barod, achos o'n i'n prepared. So mae sydd Lligeiron gyda ni. A ni jyst yn mynd i arllwys y sydd i mewn i'r gwydryn. Dim, hanner ffordd. Dim gormod o hwnna. Na, dim gormod. Dim y bit pwysig yw hwnna. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Wedyn ni'n mynd i just squeeze o bach o hwn mewn i fyna. Just, just tiny bit fel la. Dim gormod o hwnna chwaith, mae dipyn bach rhy sur i mi, yy, le- Elain. O, wel, sa i'n gallu neud dim byd am hwnna, sori, fi 'di neud e nawr. Ie, wel, paid, paid â rhoi mwy, de. A be 'di hwn? Hwn 'di'r, yy, peth pwysica, ia? Ie, fy hoff ran i o'r cocktail ydi'r Prosecco, felly, fi wastad yn cael trafferth yn agor hwn, achos ma' nails fi yn rhy hir, felly, rhoi... Mae dipyn o job. O!

Yn i'r yn edrych yn neis. Bach o oren ar yr ochr. Ie, na i atal hwnna, dwi'm yn foe fruit a veg. Wel, get what you given. O, allet ti roi oren i mewn, a bydd hi ddim yn dolig heb glitter bwytadwy. Felly, bach o li- glitter i mewn fan'na i neud e'n edrych yn nadoligedd. A dyna ni, Siôn, Cornopolitan, neu Sian, unrhyw beth chi eisiau. Siôn neu Siarn, Cornopolitan, yeah. dibynnu sut ydych chi'n teimlo ar y diwrnod, deud y gwir, dydi? Yeah. O, rwan ta. O, a mae'r glitter, mae'n rach yn fendigedig, dwi'n mynd i gymryd joch bach o hwn, rwan. Cer amdani. O! O, un bach arall. Beth ti'n meddwl? O, oh, deg allan o ddeg, Meg. Good, fi'n falch. Top job, da iawn chdi. Wey! A rwan ta, dwi di uro'r sychad rhyw chydig bach y fanna, dwi'n barod i fynd i berfformio. A mae'r gan yma yn gan arbennig iawn i mi. Nes i sgwennu'r gan yma nôl yn 2020. a ges i'r cyfle i berfformio a hefyd ennill Can i Gymru hefo'r gân yma. Mae'n gân special i mi, nes i sgwennu hi ar ôl i Nain uh, yn gadael ni, a mae'n just yn neges ydy hi gyn Nain i fynd amdani am bob dim cyn i'r llen i gau, cyn i popeth ddod i ben. Felly dyma y gân arbennig cyn i'r llen i gau.

Ar gyfer y plant, mae'r Dolig, a deud gwir de. Ac ges i gyfle arbennig iawn wythnos dwytha i fynd allan i Rydaman i recordio fy sengl newydd sydd allan heddiw gyda llaw, so ar ôl y cyngerdd, ewch i wrando ar honna, a un Betsan, ond ges i gyfle i fynd i Rydaman, fel dwi'n sôn, at ysgolion y gynradd Gymraeg Rhydaman, at Ysgol Bro Banw ac Ysgol Gynradd Y Betws. 130 o blant. A rheswm aethon ni i Rydaman oedd am bod y gan yma wedi cael ei sgwennu ac yn cael ei perfformio gan un o enwogion y sir, sef Ryan Davies. Ac wir i chi, geis i hwyl, a dyma i chi Be oedd y canlyniad?

Wel, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau exclusive, exclusive o'r fideo oedd honno. Ond rwan ta, da ni wedi dwad i ddiwedd y noson. Right, thank you. Ia. A wel, dwi wedi mwynhau fy hun yn ofnadwy heno ma, a dwi siŵr a dwi'n gobeithio y'ch bo chitha i gyd yn yr ystafell a pawb sy'n gwylio adra wedi mwynhau hefyd. Ac, wel, ma rhaid i mi ddiolch i'r criw holl dalentog yma, y band, rhowch gymeradwyaeth i'r band, i Bryn ar y dryms, Hwyl ar y bas, Steff ar y gitar, a Gareth ar y keys. A wel, does 'na ddim ond un ffordd

Ond yn ni ddim ar bar ar agor, cyrch i joio.